Так, Илья Матвеевич, мӗн япалин те ку? Ку сильвоепе электроэнерги параканни. И ҫавӑнпа пӗрлех эпӗ пирӗн тӑрӑхра хӑш вӑхӑтра мӗн чухлӗ Ҫил усӑ пама пултарнине шута илетӗп. Ҫакӑн пек пӗчӗк электростанцисем тунасшӑн тата мӗн чухлӗ усӑ курма пулать? Ку механизм те ларать. Ку маховые кунта пур ӗнтӗ кӑҫалта? Или ку направляющийся ларать. Халь манӑн акушкифран Акушки сразу кунта генератор лартмалла. Генератор лартмалла. А кунта генератор лартмалли вырӑнсем ак. Пропеллерсем пӗчӗккӗ мар вӗсем? Ҫук, ҫук. Кана шинна курса кӑтартма хӑнамна. Халь аккана аккасене куна вӗтерсе илеп, лушсене тӑсап. Ага, вырмарах туда. Манан итле. Если анан ман кучменный, халяку иленет, Юрӗ, ага, ага. А, ун вырӑнне сурхал лартса куран. Халӗ ун вырӑнне акку крестовини хӑех пулать. Вара кунта эпӗ икӗ лопушне лартма пултарап аккусене, тӑватӑ лопушне лартма пултарап, ҫак кӗмек утӑ лопуш та лартма пултарап. Халь вӗсен хатне те кунта ку ҫынна кӑтартсассӑн сразу лайӑх пулӑр тесе. Вот, ку вӗт колхозра хӗрӗх Утмӑлшӑн каялла усӑ курнӑ техникӑн япалисем кӗсем. Ку ветрогенераторах пулнӑскер пулнӑ ку, илтӗмӗн? Не ветрогенераторда мар. Ку ҫӳлти редуктор дус пӑрҫанидери тавра, хӑмланидери тавра дус сапакан агрегатӑн редукторӗ. Хальхи вӑхӑтра дуспа усӑ курма чарнӑ, ун ҫинче артуш пур. Вот хай ку уникальный редуктор. Ку мне на удобрении салатакан 150 тракторпа ӗҫлекен тележкӑн икӗ осӗнчен пӗри. Хӗрӗш ҫул каялла, хӗрӗш ҫул усрани пурӗ тухтӑрсене ҫак кӗпе усӑ курма. И эпӗ генератор тупса ҫакӑн ҫил вӑйӗпе усӑ курасса ӗмӗтленсе пурӑннӑ. Ӗмӗтленсе пурӑнатӑп. Вот. Самый достаточный пулмалла Самый достаточный. А, Илеха, эпӗ ӑна хамӑн чуна лӑплантарса пурӑнассишӗн тӑратӑп. Он мана электроэнерги э, хальхи вӑхӑтра унтан юн явалатач. Ну, эп хамӑн мӗне хамӑн йӑпанса пурӑнса хама хавхантарса пурӑнатӑп ҫакӑнпа. Кунде редуктор миҫе, міне, пар оборот миҫе оборот кӑларает? Ку ҫӳлти редукторӗ ҫӳлтӗресӗр тӑватӑ хут ӳстерет. Тӑватӑ хут ӳстерет. А ку... Шкифӗнчен тата... Ку шкифран ҫавраканни тепӗр шкифӗ мӗнле пулнинчен килет. Мне любой вӑхӑтра оборотный ҫитерме шкифне суйласа илетпӗр. Ламала. Вот ҫапла, вот ку, ку ҫамрӑк. Ҫӑмӑл ҫаврӑнать вӑл. Ҫӑмӑл ҫаврӑнать, апа, апа, ха, ку, ку, хатӗр, ку. Калі уровеньпе ларса хуни варана? Уровеньпе ларса хуни? Паха, как кумен ку. Кумен. А паха, ха, так, ку. Угу. Ҫавӑн пек, ҫавӑн пек, ҫавӑн пек. Этем вӑл сакӑрвунна ҫитсессӗн те ватӑлмасть, ӗмӗтпе пурӑнать. Ӗмӗтленет. Хӑсем эпӗ ҫак тӗрлӗ ҫӗрте усӑ курнӑ механизмсем пӗрлешсе ҫак агрегат тунипе хамран хам тӗлӗнсе ӗҫлетӗп.

туртан пайсем кӗсем. Кӗсем ак ҫак пӗрлешсе. Халь кӑна ку акку йывӑҫ вырӑнне тӑватӑ-ултӑ метрлӑ мӗне профиль пулать. Кунта фанертан ҫунать пулать. И вара ҫаксене эпӗ Россия ялавӗпе мӗне сиеле мӗне шурӑ, хӑвак, хӗрлӗ пулать аккасем. Вот, халь, если тепре кинӗсене ҫакӑн пек пулать. Халь, кунӑн ҫавӑн пек шухӑшласа хунӑ, краскисе хатӗрлесе хунӑ, фанерне хатӗрлесе хунӑ. Ну, ӑна илтнӗччӗ, ҫил вӑйӗ вунӑ метр та сахалрах, пӗр ҫирӗм метр ҫӳллӗшӗн те вӑйлӑрах, эффективлӑ ӗҫлетеҫҫӗ. Эсир ӑна халь кӑна ҫӗр ҫинче пурне те экспериментпе хатӗрленӗ, ха? Кара ҫӳлелле ларса хуран. Кӑна эпӗ пилӗк-ултӑ метр ҫӳллӗшне лартатӑп кӑна. Ага, ӑнламалла. Кӑна, ку рабочий вариант пока. Ку, ку рабочий варианты кӑна ҫӗрсенче хатӗрлеми. Кайран эпне ҫакна пилӗкултӑ метр ҫулӑшне ҫӗклетӗп ҫулла. Ну, тӗрӗслесе пӑхнӑҫем пилӗкултӑ метр ҫунче мӗнле ӗҫлет, кормош ҫӳлере ӗҫлет. Вот, вот, ҫавӑншӑн. Эпунӑн лопуҫсене икӗ лопуҫ лартса пӑхап, хальтепсе кӑларса вырнаҫтарса кӑтартнӑ вӗте. Ку мӗн тӑван та еще, велосипед